Öýüňize parahatlyk, hormatly ildeşler! Gözlegler we açyşlar atly programmamyza hoş geldiňiz. Men Enejan we Batyr ikimiz bu programmany bilelikde alyp barýas. Bu gün biz Mukaddes Kitapdan Hudaýyň Sözünden Hudaý maşgala barada Är-aýal gatnaşygy barada, är-aýalyň roly we etmeli borçlary hakynda öz sözlerinde nähili bize öwredýär, nähili sözler bilen, nähili aýatlar bilen bize ýüzlenýär? Geliň bilelikde muňa seredip geçeliň. Häzir men Mukaddes Injil kitabyndan Birnäçe aýatlary okamak isleýän. Geliň bilelikde Markusyň Hoş Habarynyň onunjy babynyň altynjy we sekizinji aýatlaryna seredip geçeliň. Emma ýaradylyşyň başynda Hudaý olary erkek we aýal edip ýaratdy. Şonuň üçin erkek adam ata-enesini terk edip, aýalyna goşulýar. Onsoň ikisi bir ten bolar. Şunluk bilen olar indi iki däl, bir tendir. Geçen gepleşigimizde biz edil Onsoň ikisi bir ten bolar. Şunluk bilen olar indi iki däl, bir tendir. Ýagny birleşik, baglanyşyk, ar-aýal birleşigi hakynda gürrüň etdik. Bu gezek hem biz bu gürrüňimizi dowam ederis. Batyr, siz geçen sapar är-aýalyň birleşmegi nähili berk bolup bilýänligi barada Mukaddes Kitapdan köp aýatlar bilen, şeýle-de durmuş tejribede köp mysallar bilen deňeşdiripdiňiz. We häzir häzirki berjek soragym ynha şeýle, häzirki döwürde ýagny aýrylyşýan maşgalalar gaty kän. Mysal üçin meň goňşulamyň arasynda dört sany goňşym bar bolsa olaň ikisi eýýäm aýrylyşan. Çagalar bir epde ejesiniň ýanynda bolsa bir epde kakasynyň ýanynda bolýa şeýle Gaty gynançly ýagdaý we bu maşgalanyň dargamazlygyna nähili kömek edip bolýar ýa-da är aýal öz tarapyndan nämeler etmeli?
Enejan dogrudan-da häzirki ýagdaýda, häzirki biziň döwrümizde gitdigiçe ýaşaýyş bolsa-da maşgala durmuşy gaty gorkunç ýagdaýa gelýär, gidip barýar, gorkunç tarapa gidýär. Bu ýagdaý gitdigiçe erbetleşýär, bu ýagdaý gitdigiçe gaty kyn bolup barýar. Ähli zat şeýle ýeňil gurulýar, ähli zat şeýle ýeňil hem dargaýar. Geljekde aslynda bilelikde özümizem gepleşýäs, çagalarymyz barada-da, olaryň geljegi barada-da käbir zatlar Alla-da goýýar. Sebäbi ýaşaýyş gitdigiçe ýeňil bolup barýar. Bolsa-da ösen ýurtlarda, baý ýurtlarda durmuş näçe ýeňil boldugyça, adamlar şonça-da çydamsyz bolýar. Ýaňky seniň beren soragyňa jogap bermezden ozal bu zatlar barada gürrüň etmek wajyp diýip pikir edýän. Sebäbi nädip maşgalalary aýrylyşdyrman Olar maşgalasyny berkleşdirmäge kömek etmeli diýen wagtyňda, bu soraga jogap bermezden ozal ilki bilen maşgalalar näme sebäpden şeýle aňsat dargaýýar? Munuň sebäbini tapmak gaty wajyp. Sebäp ýene-de ýaňky aýdyşymyz ýaly, durmuşyň ýeňilliginde akylly-başly, akyldarlyk, akyldarlykly, bize akyldarlyk berýän maslahatçylarymyzyň ýoklugy bilen bagly, geljek ýaş nesiliň gaty çydamsyzlygy bilen bagly we ene-atalaryňam dogry maslahatlar bermeýänligi üçin şu ýagdaýa gelýäs. Mysal üçin, köne döwürde, enejan, gyz Äri bilen gaharlaşyp öýüne aglap gelen wagtynda ene-atalar näme diýerdiler? Eger söýşüp durmuş guran bolsa, aglap bolduňmy? Içki kynçylygyňy paýlaşyp bolduňmy? Hawa gyzym, tur ýeriňden! Özi ýykylan aglamaz diýýärler. Özüň degdiň, özüň söýdüň, özüňem ýaşa, bagyşla, geçir, aýallyk borjuňy, gaýynlaryňyň öňündäki borjuňy ýerine ýetir, bu her bir aýalyň başyna gelen zatdyr, tur gyzym git diýip, Eger gitmeýän bolsa maşynyna mündürip özi eltip goýup şeýle akylly ene atalar bardy. Olar ýol görkezýärdi olar maslahat berýärdi. Häzirki döwürde näme? Ýa özleri baý diýip pully maşynly ýada işli diýip gyzlaryny durmuşa çykarýarlar. Söýşüp çykan ýagdaýlarynda da gyzy ýa-da ogly aýaly bilen, äri bilen çagalar oňuşman öýüne gelip ene-atasynyň ýanyna gelen wagtynda ene-atasy-da olary diňläp, olaryň gaharyna bilelikde goşulyp, olardan hem beteri üç esse gaharlanyp, birinji berýän soragy näme? Gyz kän ýokmy? Gyz azmy? Eger bolmaýan bolsa aýrylyş. Ýene birini alyp bereris. Äriňde gyz aglap barsa, goý, şeýle är bilen ýaşap bolarmy? Aýrylyş gyzym. Ýene birine degersiň. Ýok, bolmasa-da, çagalaryňy goý biziň ýanymyza, git ýat ýurtlara işlemäne. Är nämäňe gerek? Beýle är bilen ýaşap näme etjek? Umuman aýdan wagtynda gaty ýeňillik bilen nikany bozýarlar. ene-atalar ýeňillik bilen nikanyň bozulmagyna bozulmagy üçin hereket edýärler, sebäp bolýarlar we maslahat berýärler. We ýaşlar-da şeýle. Şeýle özüň göz öňüňe getir soňky on bäş, ýigrimi ýylda. Biziň ýaşlygymyzda-da Leýli-Mežnun ýaly söýüşýän söýgüler bardy. Köp ýyllap gyz bilen oglan biri-birini söýüp, biri-birini ýagşy görüp, biri-birine söýgi hatlaryny ýazyp, şeýle söýgi, aşyk diýen zat bardy. Häzir aşyk diýen zat ýitip barýar. Aşk ýok. Aşk pul, maşyn, öý-jaý, abraý, ýokary işler, şeýle zatlar aşyk. Ýalňyş esasda, ýalňyş zatlara adamlar aşyk bolýar. Biri-birine däl. Zadyna, daş görküne, abraýyna, puluna aşyk bolýarlar. Ýalana aşyk bolanlygy üçin bu aşyk gaty tiz ýagdaýda ýok bolup gidýär. Adamlar çydamsyzlygy üçin, hiç bir synaga döz gelip bilmeýänligi üçin çykalgany diňe biri-biri bilen aýrylyşmakdan, çagalary ýetim etmekden, şondan çykalga gözleýärler, onam ýeňillik, aňsatlyk bilen çözýärler. Netijede, aýrylyşan, ýykylan, dargap giden, bozulan maşgalalaryň sany gün-günden parlap, ösüp barýar. Bu biz soňky nesliň sabyrsyzlygynda, çydamsyzlygynda, Hudaýa bolan imanynyň ýoklugynda, sebäp şondadyr. Ýene-de köplenç Sebäp nämede, enejan? Sebäp, ýaňky geçen gepleşiklerimize sen Süleýman pygamberiň, bütin pygamberleň içinde akyldar pygamber diýip hasaplanýar. Süleýman patyşa, Süleýman pygamber. Şonuň kitabyndan dördünji bapdan sen bir aýat okadyň. Üç gezek towlanan ýüp aňsat üzülmez diýdiň. Bilelikde towlanan ýa-da bilelikde birleşen ýüp näme etmez? Aňsat üzülmez. Janda, tende, ruhda adam üç zatdan ybarat. Adamyň jany bar, adamyň teni bar, adamyň ruhy bar. Şol üç zatda biri-biri bilen birleşen gatnaşyk aňsat üzülmez. Häzirki ýagdaýda maşgalalar diňe bir köýnegiň düwmesi ýaly. Köýnegiň düwmesi düşjek wagtynda diňe bir sapakda sallanyp duran ýaly. Ol aňsat üzülýär. Haçanda olar gowy dikilen bolsa, birnäçe gezek towlanan ýüp bilen dikilip, dikilen düwme aňsatlyk bilen üzülmez. Haçanda ol bir sany sapakda sallanyp duran bolsa, ol aňsat üzüler. Onda problema nämede? Adamlar, ýaşlar, ýaş maşgalalar janda, tende, ruhda birleşmeýänligi üçin. Olaryň birligi diňe jynsy gatnaşykda. öýlenýärler, bilelikde bir ýassykda, bir döşekde ýatyp-turup başlap, bir şeýle jynsy gatnaşygy, ten gatnaşygy bar. Olam haçanda aralarynda problema dörän wagtynda, aralarynda kynçylyk dörän wagtynda ol gatnaşykda üzülýär. Aňsat üzülýär. Bir sapakda duran, bir sapakda-da birleşen bir-biri bilen. Haçanda olar ruhda, janda, tende biri-birlerine dost bolan bolsalar, onda bu gatnaşyk aňsat üzülmez. Şol gatnaşygyň ýoklugy üçin, olar ruhda bir bolmagy üçin, olar ikisi-de Isa Mesihe iman eden bolmaly. Ýürekden iman etmeli. Şol Hudaýyň, diri Hudaýyň Mukaddes Ruhy olaryň ikisiniň hem ýüreginde ýaşap başlan wagtynda, olar ruhda birleşýärler. Ruhda birligiň nähili görüp bolýar? Ruhda bir bolan maşgala, olar bilelikde dileg edýän bolsa, bilelikde Hudaýyň Sözüni ara alyp maslahatlaşýan bolsalar, bilelikde Hudaýyň Sözüni her gün we bilelikde aýratynlykda okaýan bolsalar, Hudaýyň Sözüne öz durmuşynyň, öz nikasynyň esasyny edip, merkezi we esasy edip goýan bolsalar, onda olar ruhda birler. Janda haçan olar biri-biri bilen bir bolup bilerler? Janda olar biri-biri bilen dost, ýürekdeş dost bolup bilýärler. Biri-biri bilen syryny paýlaşyp bilýärler. Biri-birinden gizlin syry bolmaýar. Biri-biriniň şatlygyny, gynanjyny bilelikde paýlaşyp bilýän bolsalar, olar janda-da biri-birlerine dostdur. Janda dost bolman wagtynda nähili bolýar? Aýaly aglap oturan wagtynda ýa gaýgyly bolan wagtynda äri begenýär. Äriniň başyna kynçylyk düşen wagtynda aýaly begenýär. Biri gynansa biri begenýär, biri begense beýlekisi gynan gynanýar. Biri-biriniň Seniki-meniki diýip biri-biri bilen urşan wagtynda, biri-biri bilen dawalaşan wagtynda olar biri-birine jandan, ýürekden dost däl. Bu jan dostlugy biri-biri bilen bolman wagtynda olaryň nikasy berk bolup bilmeýär. Olar diňe seniki-meniki bilen uruş edýärler. Aýalynyň ene-atasy, doganlary öýüne gelse ärine ýakmaýar. Ol hiç bir zatdan bir sebäp çykaryp uruş edýär. Ýa-da reňkini çytyp, olaryň gelmegini islemeýär. Olar gidenden soň uruş bolýar. Aýalam muny ýüregine toplaýar. Äriniň ýakynlary gelen wagtynda aýalam edil şeýle edýär. Munuň tarapyny bu halamaýar, onuň tarapyny bu halamaýar. Netijede Iki sany dürli hili partiýa emele gelýär. Aýal özüniňkiler bilen, erkegem özüniňkiler bilen. Özüniňkiler bilen gelen wagtynda aýal şeýle şatlykly, özüni bagtly görkezjek bolýar. Bolanok. Sebäbi äriň reňki açylanok. Ol reňkini çytyp otyr. Ol şatlanyp bilenok bilelikde. Äriniňkiler gelen wagtynda aýal bu şatlyga gatnaşyp bilenok. Gaharyna tabaky tabaka, käseni käsene urup her hili ters hereketler görkezýär. Netijede olar biri-birine dost bolmaýan bolsa, biri biri bilen seniki meniňki, seniňkiler meniňkiler, seniňkiler meniňkiler bolýan bolsa, olar janda biri-birlerine dost däl. Elbetde olar ruhda-da biri-birlerine dost däl. Onda olaryň ten birligi-de gaty tiz üzülýär enejan. Janda dostluk gaty wajyp. Sebäbi biziň köplenç jan merkezde durýar. Ruhda birlik, janda birlik gaty wajyp. Olar biri-biri bilen bir bolan wagtynda bu ynanylmaz güýçli derejede birlik bolýar. Meniňki, seniňki diýmegiň deregine, meniňkäm däl, seniňkäm däl, biziňki diýmeli. Meniňki seniňki durmuş gurmazdan ozal bardy. Häzir meniňki seniňki diýen zat ýok. Biziňki diýen zat bar. Seniň eneň ataň, meniň enem atam. Seniň doganlaryň, meniň doganlarym. Seniň şatlygyň, meniň şatlygym. Seniň gynanjyň, meniň gynanjym. Seniň bagtyň, meniň bagtym. Seniňki ýa meniňki däl, biziňki. Bu birlik, ynanyň, hiç bir zat bu birligi kesip taşlap bilmeýär, enejan. Bu birlige garşy durup bilýän güýç hem ýokdur. Ruh bilen jan birligi bolan wagtynda ten gatnaşygy, ten birligi-de gaty gowy bolýar, berk bolýar. Ine, problema nirde? Şol şol zatlaryň, şol gymmatlyklaryň, şo birlikleriň ýoklugy üçin maşgalalar dargaýar. Şol birlikleriň ýok, barlygy, bar bolan wagtynda, şol birlikler bar bolan wagtynda maşgala dikelýär. Eger häzir bizi görýän ildeşlerimiz ýykylan ýagdaýda, aýrylyşan ýagdaýda ýa diňe çagalar üçin, çagalar ýetim bolmasyn diýip ýaşap ýörendirler, ýaňky üç birligiň hiç biri-de ýok bolan adamlar bizi görüp otyr häzir. Şolaryň biri bar, iki-üçüsi ýogy barlar. adamlar seredip otyr. Bütinleý umytdan düşen, bütinleý näme etjegini bilmeýän adamlar bar. Näme etmeli diýen sorag sen berdiň. Sorag gaty ýönekeý. Bu soragyň jogaby ondan-da ýönekeý. Isa Mesihe Halasgäriň we Rebbiň hökmünde iman edýäňmi? Eger ýok bolsa, oňa iman et. Mukaddes Injil kitabyndan seniň problemaň bolan maşgala gatnaşyklaryny okap öwrenýäňmi? Öwrenmeýän bolsaň, öwren. Ruhda, Hudaýyň Ruhundan dogul, sen we aýalyň. Bu Ruhda birleşen wagtyňyz, ondan soňra janyňyz bilen işläp başlaň. Nädip janda dost bolmaly? Şu wagta çenli seniňki, meniňki diýip uruş edip ýaşan bolsaňyz, onda mundan beýläk ilkinji ädimi at-da, aýalyň bilen dostlaşykly hereket gurup başla. Aýalam äri bilen dost ýaly gatnaşyp başlasyn. Dostlugy gurup başla. Ondan soň galan ähli zatlary. özi öz-özünden dikeler.
Köp ýagdaýlarda erkek hem, aýal hem bagyşlamak gerekligini bilýärler. Bagyşlamaklyk bilen olar ýene birleşip biljekligini bilýärler. Ýöne olar ýa-da islemeýärler bagyşlamany, bir-birleriniň günälerini, ýa-da başarmaýarlar. Nähili pikir edýäňiz bu barada? Enejan dogry aýdýaň. Bagyşlamaklyk bilen söýgi bu maşgalanyň esasydyr. Bagyşlamaklyk bu nähili bolup geçýär? Injilde şeýle mysal bar. Bir adamyň diýä bir adama bergisi bardy. Bäş ýüz dinarlyk bergisi bardy. Ol adam diýä onuň bergisini bagyşlady. Ol diýýär, daşaryk çykandan soň özüne garşy elli dinar bergili bolan birini gördi diýýär we şol bada baryp, ýakasyndan tutup, bokurdagyndan tutup, Haçan şol elli dinary berdiň, berersiň diýip, ondan diýýär, bergini sorap başlady diýýär. Soňňanky bäş ýüz dinar bergisini geçen adam bu habary eşidýär-de, Men seniň bäş ýüz dinaryň bergiňi geçdim, sen ýoldaşyňyň diýýär, elli dinar bergisini geçip bilmediňmi diýip Injilde ýazylan. Bu diýdigi näme? Är bilen aýal Hudaýyň öňündäki nähili çuňňur, beýik günäsiniň bagyşlananlygyna, Isa Mesihiň olary nähili güýçli söýýänligine we olary bagyşlaýanlygyna bilmeýän bolsa, onda olar bu bagyşlamak we söýgi gatnaşygyny biri-birine garşy edip bilmeýärler. Düşündiňmi? Sebäbi olar özleri nähili bagyşlanan bolsa şeýle hem bagyşlarlar, özleri nähili söýülen bolsa şeýle hem söýerler. Eger muny bilmeýän bolsa, Hudaýa, Isa Mesihiň olar üçin eden zatlaryna düşünmeýän, bilmeýän, iman etmeýän bolsa, muny etmek gaty kyn bolýar. Şonuň üçin seret, diňe biri-birine aşyk bolýarlar, daş görnüşinde biri-birini söýýärler we durmuş gurýarlar. bedende bir bolýarlar. Emma durmuşda kynçylyklar, düşünişmezlikler, her hili problemalar biri-biriniň göwnüne degip başlan wagtynda awa maddy ýetmezlikler, her hili dawa-jenjeller, gaýynlar ýa-da ýene bir zat, ýene bir zat, ýene bir zat, uruş emele gelýär arada. Düşünişmezlik emele gelen wagty günäler emele gelýär. Soň olaryň ýüreginde bagyşlamaklyk bolmanlygy sebäpli, olaryň arasy çişip başlaýar, sebäbi arasyna zat düşüp başlaýar. Arasynda birtopar öýke, kine, gahar-gazap, bagyşlanmadyk günäler olaryň ikisiniň arasynda çişip başlaýar. Netijede diwar emele gelip başlaýar. Netijede näme edýär? Beýle biri-biri bilen birleşip hereket etmegiň deregine, netijede bularyň arasy gitdigiçe näme edip başlaýar? Aýrylyp başlaýar, olaryň ýürekleri biri-birinden daşlaşyp başlaýar. Gitdigiçe, gitdigiçe deňizde iki sany gäminiň her haýsynyň bir tarapa gidişi ýaly, är-aýal arasynda jaýryk emele gelip başlaýar. Bu jaýryk arasyndaky bulary arasyny açýan zatlar, öýke kineler, bagyşlanmadyk günäler bu netijä getirýär. Şonuň üçin olar Hudaý tarapyndan bagyşlanan bolsalar, Hudaýyň olary söýüp bagyşlanlygyna iman eden bolsalar, onda olar şo arasyndaky jaýryk ulalmanka aradan aýryp bilýärler. we Mesihi, Isa Mesihi Rebbimize, diri bolan Rebbe, maşgalanyň gurujy we esasy bolan Rebbe özleriniň arasynda merkez edip, ýa-da olary bilelikde nikasyny, birli, ikisi, iki erkek bilen aýaly birleş, klei, ýagny ikisini birleşdirýän Birleşdiriji, ýapyşdyryjy, birini birleşdiriji, bu Hudaýyň söýgüsi we Hudaýyň bagyşlamasy, Mesih Isa olaryň arasynda bolmaly. Haçanda olar olaryň arasynda Mesih Isa bolan wagtynda, olar biri-biri bilen şeýle ýapyşýarlar, biri-biri bilen birleşip, ikisi bir beden bolýar. Eger şol esas bolmasa, onda maşgala hiç haçan bir birlige gelip bilmez.
Oň ýaly bolanda hökman ilki bilen är aýal bir birleriniň günälerini bagyşlamak islegi bolmaly. Ol islegi ýerine ýetirmek üçin, amala aşyrmak üçin Hudaýyň kömegine mätäçligini we Mukaddes Ruh arkaly olara kömek geljekligini, bagyşlap biljekligini, başarjaklygyny olar Hudaýyň öňünde boýun alsalar, onda bagyşlap bilerler. We ýene-de bagyşlamaklykda esas bolup, maşgala ýene dowam edip biler. Olar birleşýärler ýene.
Dogry, şonuň üçin Isa Mesih şeýle diýdi. Şägirtler Ondan, Eger doganym maňa garşy günä etse, näçe gezek bagyşlamaly? diýdiler. Isa-da olara näme diýdi? Ýedi ýolda ýetmiş gezek bagyşlaň. Diýmek, ýedini ýetmişe köpeltseň, dört ýüz dogsan gezek. Her minutda, her günüň dowamynda dört ýüz dogsan gezek, bäş ýüz gezek birek-birege bagyşlamaly bolsa, Her minutda birek-birege bagyşlamaly ýaly bolýar. Şeýle bagyşlamak wajyp, şonça gezek bagyşla diýýär her gün. Diýmek, hemişe birek-birege bagyşlap, Mesihiň bizi bagyşlaýşy ýaly biri-birimizi bagyşlap, Isa Mesihiň bizi söýüşi ýaly biri-birimizi söýüp ýaşasak, onda hiç haçan är bilen aýalyň arasynda diwar örülmez. Eger bagyşlamazlyk, bagyşlamaklyk bolmasa, diwar örüler, burçlary dikeldiler, üstüne-de, tiz wagtyň üstünde üstüne-de tamyny dikelderler, öý bitdi. Maşgala-da tamam, aýrylyşdy. Budy buny etmek bilen, aýrylyşmak bilen hiç olar bagtly bolmaýarlar. Ýene başga birini tapyp, ikilenç, üçülenç, dördünji gezek, bäşinji gezek durmuş guranda-da, ýene bagyşlamak we söýmeklik ýene-de orta çykýar. Birinji äriňi bagyşla bagyşlamaly bolşuň ýaly, bäşinjisini-de bagyşlamaly bolýaň. Birinji aýalyňy bagyşlamalysy, bäşinji aýalyňy-da bagyşlamaly bolýaň. Şol bir zat ýene-de ýene-de ýüze çykýar. Näçe gezek aýalyňy ýa äriňi çalyşanyňda çözgüt çözülmeýär. Barha beter bolýar. Barha adamyň durmuşy bulaşyp gidýär. Şonuň üçin ilki söýen ýaryňa söý, ony bagyşla, nähili bolsa şo bolşy ýaly kabul et, güýçli taraplaryny, ejiz taraplaryny doldur, Mesihiň ony söýüşi ýaly, hemişe aýalyňy söý, aýalam ärine hemişe hormat etsin. We ýaňky üç zatda, janda, tende, ruhda biri-biriňiz bilen hemişe birleşmegiň aladasyny ediň. Maşgalaňyz hiç haçan, nähili kynçylyk bolanda-da, bu üç gezek towlanan ýüp üzülmez. Goý, Hudaý size ak pata bersin!